Biiznasa jalqabde taanan sammuu it is get rich sure is king jee jalqabe. Nin guddadhaa isa mast. Garuu aarsaa na barbaachisa nin qaba. Aarsaa na barbaachisa nin qaba. I don't know yeroo ammaa kanatti irratti maaltu tahaa jiraa hin beekne ani irra hedduun keenya haruma gabaabaadhaan milkaa'uudhaaf olii gadi fifiigna malee biiznasa tokko irratti sabattee biiznasa kan keessaan kunuunsitee biiznasa kan keessaan guddistee Bikkan barbaadu sanniin gaha definitely. Sababa namni biiznesa isaa keessatti qomu keessaa qabxiin sadaffaadha. Biiznesa isaanii irratti yeroo hin wareegan. How they don't invest their time. Biiznesa jechuun akkuma biiznesaa hogguu jedhame maal barbaada? Investmentii sirraa barbaada. Nuti yeroo hedduu gulfii biiznesa keessattuu hawaasni keenya gulfii biiznesa jennee Biiznasni maal barbaada jennee hin qorannu. Waan isin ajaa'ibsiisa. Namni tokko osoo nifi waan takka hin jalqabneen duratti qorateeti yoo nifiin maal godheen waan kanarratti milkaa'u yoo nifa yookaan immoo yoo nifiin maal hin yoo nifiin maal hin godhini waan kanarratti milkaa'uu dhaba jedheetitti namni gad taa'ee shalagatee lafaa haa. Nuti immoo akka tasaa ta'ee biiznasas akka tasaa jalqabu. Waan saahibni kiyya jalqabeef yookaan waan waahillan kiyya jalqabaniif biiznasa jalqabna. Unfortunately. Haa ta'u garuu yeroo irratti kennuu si barbaachisa. Biiznasni kiyya kuni eessatti na fayyada yoonifin bikka tamitti jalqabe yoonifin eenyu wajjin jalqabe yoonifin sa'aa tam dalage sa'aa guyyaa keessaa yoonifin sa'aa tam dalagee itti milkaa'uu danda'a. By the way, yeroo ammaa kana keessatti dalagaa takka lama sadii afur qofa daleena jechuudha miti sadis dalagaa afur hedduu dalaguu dandeenya. Dalagaa tokko qofa irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa kana keessatti haala jireenya amma jiru kanaan waliin gitu waan ta'eef yeroo teenya yuunivarsiitii goonee biizinasa keenya san akka gaariitti gargar baafannee qulqulleeffannee qorannee biizinasaaf abbaa taanee dalagu fudhannee jechuun dhama keenya seenee jechuudha akka gaariitti kastamara keenyallee gammachiisuu danda'a akkasumatti anillee irraa maallaqa argachuu danda'a ati dura dursa ogummaa fi biizinasa jalqabdu anaa dura maallaqa irraa argataa qofaa miti no akkamiin namatti aanuu san fayyada baay'ee biizinasa jechuun rakkina naannoon sun naannoon sun qabu hiikuudha naannoo san manni shaayiin jiru taanan deemi mana shaayii bareedaa ulaagaa isaa guuttatu bari

Biznesa kan kee namni tokko illee siif hin ta'u. Biznesni keeti siitu maal godhuu danda'a? Siitiitu biznesa kan kee kunuunsee biznesa kan kee akka gaariitti guddisee dagaagsee irraa milkaa'ee namoota biraatiif illee maal ta'uu danda'a? Bu'aa buusuu danda'a. Yookaan hoo yookaan immoo atuu kasaartee fi mana deemta jechuudha. Saniifuu Invest your time in your business. Business kan kee jalatti yeroo invest godhi. Warreen si dura karaa san deemanii beekan dhaqii gaafadhu. Gorsa irraa fudhadhu. Kitaaba waan itti dalaguu deemtu sana irratti barreeffamee yoo jiraate gattaa hin dubbisa. Nuti irra hedduun keenya akkanumatti dhaabbanneetuma deemnee kufaatuma kaa'aatuma. Gariin kufaatii san keessatti hafaa gariin kufaatii san keessa san bira dabreetitti maybe itti fufataa. Saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya biiznasni kan kee biiznasa keeti. Yes, biiznasa keeti. Nam tokkollee nuti hin dhimmamu. Yeroo kenniif dubbisi, qara'i bakka ispeeshaalitiin itti si barbaachisu irratti akka gaariitti biiznasa kan kee irratti waan barbaachisaa ta'e beekumsa barbaachisaa ta'e infoormeeshina barbaachisaa ta'e akka gaariitti fudhadhuutii waan daliidu irratti Konfiidansiin, ifitti amanamummaa gahaadhan hogguun fiilmii oomisha kan kee bituudhaa dhufe akkaataan ati itti haasoftuu fi ifitti amanamummaan ati qabduu fi beekomsi ati oomisha kan kee jalatti qabdu kastamara kan kee gammachiisa siif sillee gammachiisa biizinasni kan keetis dagaagaa guddataa deema jechuudha. Qabxiin sadaffaadhaa ta'a. Kan biizinasni kan kee akka ittiin guddanne godhu keessaa yookaan Biiznasiin hanqii akka fufu godhu keessaa kan afuraffaadha. Hogguma biiznasa jalqabu namni tokko biiznasa yoo jalqabu sammuu maaliin jalqabanii beekani warri kufu. Sammuu ammumaan jala taa'ee hisaaba dhawatee asiin bu'ee asiin bahee maallaqa ammumaa argadhee makiinaa bareedduu tanallee bitadhee mana kanallee bitadhee jaartii bareedduu yookaan abbaa warra anan name it. Biiznasa kan keenya guddisuu barbaadda? There is no way.

Nin guddadhaa isa mast. Garuu aarsaa na barbaachisa nin kafalaa jedhee amni I don't know yeroo ammaa kana irratti maaltu tahaa jira hin beekne ani irreedduun keenya haruma gabaabaadhaan milkaa'uudhaaf olii gadi fifiinna malee biiznesa tokko irratti sabattee biiznesa kan keessaan kunuunsitee biiznesa kan keessaan guddistee bikkan barbaadu sanniin gaha definitely. Har'a ta'uu mala garuu definitely nin gaha jettee amantee lafa. Irra hedduun namaa sammuu amma jalqabi, amma fuudhi, amma facaasi, amma argadhu, amma miliyoonara ta'e ittiin jalqaba. Saniin booda expectation isaa asii dalagaan inni amma lafa kaawwatu jiru asii. Expectation isaa asii commitmentiin isaa hangana. Expectation isaa asii wanni ati eegdu asii Ammoo ganamaa waan gasa afurii hirribaan kaatu. Haay, daawuu sobe. Biznasa kan biznasa biznasaan kan miti jalqabde kun waan boruuf bu'aa sii qabu miti waan si qofaaf miti jenereeshinii itti aanuuf bu'aa qabu jettee jalqabde taanaan you have to pay the price. Gatii inni sirraa barbaachisu kafaluu qabu. So biznasa jechuun ogummaa hundaa'uu yeroo tantee sirraa fedha biznasa jechuun ogummaa hundaa'uu iffartii tantee yookaan

Rizaltii ati barbaadde sii fida malee no way. Irra hedduun namaa waan isin ajaa'ibsiisa. Hiriyoota isaatii wajjin bunas dhuguu ni fedha. Biiznasii isaatis akka babal'achuu fedha. Amma nama hedduudhaan beekaa baay'ee naannoo kiyya irratti jechuun firoottan kiyyaa, saahiboottan kiyyaa, namoota naannoo kiyya jiran warra sa'a afur sa'a shan irrii baaka'ee dukkaana banu dukkaanni isaa maal bu'aa fidaaf obboleeyyan kiyya guunii fi baatiin Hiraan dukkaanaa geessee olii gad cicanii maallaqa namarraa barbaada. Maaliif? Anu seetuman laala. Obzarviin godha waan ta'eef naannoo keenya. Firan qaba, hiriyoottan hin qaba, namoota adda addaatu jira naannoo keenya. Warreen siiriyeesli hogguunii fi namni osoo fi riibaan ka'in dukkaana isaanii bananii qulqulleeffatanii rattabatanii yoo akhi namaa namni ganamaan dhufu jiraate nam dukkaana san qofaatu manaadha saniifuu chaansiin miti kanama kanarraa bitamaa jiru nama kanaatiitu komitmentii kafali. Nama kanatitu amane laffaatiidhan booda wanni nan barbaadu dhufaa. So obboleettii tiyya mana nyaataa bantee hogguun fi namni saalaa qanaati dukka mana nyaataa kan kee cufaa ta'e eenyu sirraa nyaata yeroo kam sirraa nyaata. Ee saniin booda eenyu komanna deebine hawaasa komanna moo addunyaa komanna moo eenyu komanna waan kan komii qabu ana biiznasa kiyyaaf yeroo na barbaachisuu fi kana barbaachisutti aarsaa na kafaluu qabu kafaleetiin maallaqa argadha malee

Ilmaan kiyya keessa jira keessa. Mana nyaataa dura banteeti laffaatee ifaajjee ulaagaa manni nyaataa barbaadu guuttee nyaata bareedaa gootee ani dhufee sirraa nyaadha. There is no way mee warreen mana nyaataa yoon ifin banin irraa nyaatan kottaa naa mallattee saalee namni mallattoo walitti qabee sassaabee mana nyaataa banu hin jiru. Seera biiznasaatiin miti. Seerri biizinasaa dura amantee jalqabda. Biizinasaa karaa dheeraaraan deema. ulaagaadhaan irraa barbaachisaa bu'aa bu'ii qaba. San hundaa'u keessan dalagitee jalqaba. So hukum hundaa'u biiznasneetti jalqabde biiznesaa waan ta'eef waan sirraa barbaachisu yoo godhuu fi baatte ni kuftaa jechuudha. Great! Qabxiin shanaffaadha.